Ine, güjüge üýrmän öwresýär. Nji ýalan han ogly. Halypam aşyk aýdyň pir, dostumam kitap. Hudaýdan medet diläp, saýraşym besdir. Sen oglankaň gaş kakanmyş maýa gyz. Bolupdy.
Taryp bak siň deň diýip güne aýa gyz. Kysmatymdan çykdy ejeň saýagy Saryýag ýaly gelin. Şo maňa besdir. Gül ýaly talandyň bar, solduryp galma, Oňa muňa pul ber. Süýrerler walla. Taňry agtarsyn hana ol süýrejek bolman her konsertde söýeşende süýreşi bilesdir.
Köpräk pul topla. Gideris kurorda. Iýersiň, semrärsiň, bolarsyň morda. A men horam bolsam ornum törde. Kä, çişik bagşy deý. Gapa sygman galmyşym mesje. Halypam jogap ber, nämedir kyn zat? Şonam bileňa?
He-he, şonam bilele. Kyn zat, kyn zat daş. Mysal üçin?
Mysal üçin, mysal üçin kyn zat. Mysal üçin, gowy bolmak kyn zat. Erbetlik aňsat. Şolardan kyn saýlaşy bilersiň. Diýmek, kyn ýoly saýlamaly. Şo maňa besdir. Halypam sorajak ýene-de bir zat. Soraýynky.
Nireden öwrenýäň munça anekdot? Ýa ejem öwredýär, ýa-da perawat garag

Sen baýmy?
Däl, men garyp. Iýmäge bar, aç däl. Şyk. Geýmäge bar, Ýalaňaç däl. Şükür. No, şu şükür hakynda gije-gündiz zähmet çekýän hem edýän pikir, şo şükürem, şo pikirem maňa besdir. Diýmek, halypam şol ülsem, maňa-da besdir. Norişka satira teatrynyň mirasdüşerine hem muňa ýene pikirdeşlere zeminde türkmen dilini bilip, Norişkanyň poeziýasyna hem satirasyna aşyklara, magşuklara men maddy millionerligi, ruhy milliarderligi her säher doganda Hudaýdan dileg edýän. Dilegime perişdeler Ämin diýip, Alla dergahynda kabul kylyp Amin diýse, şo maňa bersin. Saglyk. Adamlaryň arasynda dogul düşende kyn bolýar. Esasanam türkmenlerde döwendi öküz, Synranny syr edäýýä. Hut öküziň özünem şü edýäler. Türkmen gazyna ýel bolup düşenden dil bolup düşen gowy. Nom aýakda bolandan agyzda bol diýýä köneler. Men bilýän häzir siziň agzyňyzda. Adyňyzdan düşmäýin. Ýeňil öwrüp bary ýogy bir elli altmyş ýyl gaýrat ediň. Menem Hudaý öýlänçä ýüz elli ýaşap ölerin güm bor. Sizem ýüz altmyşdan köp ýaşamarsyňyz. Elbetde ýüz altmyşdan azam ýaşamarsyňyz. Ýüz altmyşdan az ýaşany men türkmenem hasap etmen. Ony bilýänsiňiz. Meň bile dost boljaklar, tanyş boljaklar ýüz altmyşdan aňyrda ýaşamaly. Oňa ýaşamaga sizi taýyn, oňa mümkinçilik men nesip bolsa döreder. Elim şehitligim üçin şony ýaşaýan. Elimde ýyllyk barmy? Toşçunyň ölländigini bildirýär diýýär. Thank you. Bize bir dogul döräpdir. Açlyk, gahatçylyk näme? Ýalan. Men mysal üçin özümden mysal alaýyn. Haçan türkmen bu günleri görüpdir-ow? Iki manat kyrk köpük üçin gije-gündiz konsert berdik. Hökümet öý diýýär. Hökümediň ol puly nirä gidýänini bilemzok. On dokuz konsertem pul anyň. Häzir aýda on dokuz konsert pul alnyp üzüp bolsa, her aýda bir jip münüp bolýar. On dokuz konserte ýarap bolanok.

Şu ýüzüňe ýygyrt düşmesin diýip iýdirýänler şony. Eti gysganýandyr öýdýän. Gerek bolsa men ejeňe et etmeýän bilen. Aýt. Lap pugta bilen. Kakanyň gadyna öýlen ahyryn. Aý muň şir ne kakam gelse git münen ýaly münýä kakam git münen ýaly. Bizde şeýle bir doguldyrakdyr. Açlyk. Aý näme gyt näme gyrt.

Gowy bor. Baharyna çenli aýdaryn. Hasabyny çykaryp göräýiň, men ýetmiş köpük litr benzin bolanda bilersiňiz diýendirin. Sente çykaryň, ölçeriň, döküň. Eýläk-beýläk bolmagy mümkin onuň bäş köpük. Muňa ýalňyşman däl. Ynha, Nurkakanyň çeýeleýi. Indi Şu açlyk, dogruçylyk diýýänlerine hakyky açlyk bolanda nähili bolýar? Häzir pula tapylýar. Bu gün gymmat diýýärler, nu pula ba. Diýmek, pula ba bolsa bar. Açlyk haçan bolýar? Pula ýok. Diňe meňkä alty gezek atýan pistolede ýa-da pyçagy bar. Olam ýarty banka çörek. Kelle almaly ýarty banka çörek üçin. Häzir o ýok Allaja şükür. Diýmek açlyk intek bilemzok bilmeýändize şükür. Açlyk bolanda nähili bolýa? Kyrk üçünji ýylyň açlygyny, kyrk üçünji ýylyň bir döwüm hakynda çörek hakynda ýazylan şygyry diňläň, Meýitjan ýerine ýetirip bersin, şoň üçin ýene bir gezek toba ediň, toba ediň, toba ediň, açlyk ýok, açlyk bolmasyn.
Tamdyr tüsselänok, küren obada, Gapylar döwümlip gitdi ojaklar. Ýanyp ýaýlanok eýýämden bäri, Şakyrdaşyp gurap galdy bujaklar. Dullardaky degirmende nobat ýok, diňe.